די טאטע און מאמע ביידע האבן א בי, ביידע זענען, ביידע ארבעטן, יעדער איינער עפעס אנדערש, און וואס איז געשענט איז אז ס'בלייבט ממש נישט איבער קיין אזוי פיל צו זי האט נישט קיין פלאץ און קיין צייט, זי באקומט נישט קיין צייט און האט נישט קיין פלאץ, און אז זי פילט ס'איז א לעבן ווי געלט איז וויכטיגער ווי אלעם, אז די געלט איז וויכטיגער ווי זי, ווי זי די קינד. וואס זי קען טון דערוועגן, זי ווייסט אז זי קען נישט טוישן די מציאות, אבער וואס זי קען יא טון, יא טון לגבי די זאכן וואס באדערן, דאס אז ס'טוט וויי, אז מ'פילט אז איך בין נישט גענוג חשוב אין שטוב, און אז איך כ'האב נישט קיין פלאץ געהעריג אין שטוב ווייל די געלט זעט אויס נעמט אויף צופיל פלאץ, און און איך באקום נישט די צייט, אדער לאמיר זאגן די אטענשאן. נו יוסף זאב. Wow.
וואו. קודם כל, די שאלה איז נוגע פאר אונזער הארץ, יא, סא איך פיל מיט מיט דיר, און איך האב געהערט אויף דיין וועג וויאזוי דו האסט אראפגעלייגט די שאלה אויכעט אז דו פילסט אויך מיט מיט איר, איך מיין אז יעדער איינער וואס הערט פילט מיט, און ס'קומט זיך דיר, ס'קומט זיך פאר יעדעם איינעם צו האבן עלטערן וואס האבן זיי ליב און געבן אוועק צייט, יא. ס'קומט זיך פאר יעדע מענטש אזוי צו פילן ווייל די ס'איז זייער מסתבר, לכאורה יא, די עלטערן האבן ליב די קינדער און און ס'איז לאו דווקא קעיר, נישט אז איך טריי יעצט צו פרעגן וויאזוי זי פילט, איך זאג סתם אזוי פון אינדרויסן, קען זיין אז דאס איז די מציאות, די מציאות איז זיין בחייו וואס די מציאות זאל נאר נישט זיין, צו געלט צו אנדערע סיבות, אבער אז עפעס איז דא גענוג א סיבה וואס מאכט זיי. פירן די ווירטשאפט און ס'האט נישט ווייל ס'האט נישט ווייל די קינדער זענען נישט חשוב אדער זיי האבן נישט ליב די קינדער, בכל אופן די קינדער פילן אזוי און יעדער איז בארעכטיגט יא צו פילן ווי מען איז חשוב און ווי מען איז יא וויכטיגער ווי די געלט. מסכים? הונדערט פראצענט.
אקעי. הונדערט פראצענט. סאו ס'איז דא דא אפאר וויכטיגע נקודות, לאמיך אפשר קודם זאגן ראשי פרקים פון מחשבות וואס איך האב. די ערשטע זאך איז קודם כל וועלעדעישן, יא און ס'איז דא א תוקף צו אירע געפילן און פאר יעדעם איינעם קומט זיך עס, און מען קאן א קריאה יוצאת פאר אלע עלטערן וואס זענען צוהערער, גיי און ווייז ליבשאפט און קאנעקשאן און געב צייט פאר דיינע קינדער. דאס איז די ערשטע זאך. די צווייטע זאך וואס איך וויל זאגן איז, ס'איז נישט דיין פראבלעם, ס'איז נישט עפעס א א א טעות אדער א שלעכטע זאך וואס דו טוסט וואס איז גורם דאס, אבער אין די זעלבע צייט איז אויך דא זאכן וואס דו קענסט טון, ס'איז דא א פארט אין מיך וואס איז נישט מסכים מיט די ווערטער איך קען גארנישט טון צו דעם, איך פיל ווי ס'איז יא דא אסאך וואס דו קענסט טון, די ערשטע זאך וואס דו קענסט טון, איז צו עס פאדערן פון דיינע עלטערן, אויף א שיינע וועג, אויף א פשוטע וועג, אויף א גראדע וועג, אויף כל מיני וועגן, צו פאדערן פאר דיינע עלטערן און ווייזן פאר דיינע עלטערן ווי שטארק דו ווילסט עס, און אסאך מאל קען זיין דאס אליין איז שווער, אבער טרעף א וועג וויאזוי עס צו קענען בעטן פאר דיינע עלטערן ריכטיג, און ס'איז אויך דא א צד פון דן זה לקו זכות די עלטערן,

ס'איז אסאך מאל עס א געפיל ווי מ'קען אויסקויפן די קינדער, איך זיך עניוועי איז דא גענוג שפע אינדערהיים סא וועסט מיינע קינדער זיך עצה געבן, כ'על זיי געבן זאכן וואס צו שפילן אדער וואס צו ליינען אדער כ'על זיי אויך אינוואלוון אין מיין ביזנעס אדער אין מיינע חסד זאכן, און ס'איז נישט אמת ווייל די עלטערן כאפן נישט אז וואס דו דארפסט באמת פון זיי איז צייט. יא, אונז רעדן אסאך פון העלטי אטעטשמענט האט אין זיך סעיפטי, סעקיוריטי, סין און סוד. יא, וויאזוי גייט עס אויף אידיש? פארזיכערונג און זיכערקייט. פילן פארזיכערט, פילן אזוי ווי מ'איז, ביידע זענען פארזיכערט, סעיפטי, סעקיוריטי. זיכער און פארזיכערט, ס'איז צוויי אנדערע זאכן. זיכער, פילן זיכער און פילן פארזיכערט. און אז מען זעט מיך, יא, איך פארנעם פלאץ דא, איך בין דא, און סוד איז. טרייסטן, בארואיגן.
יא, חיזוק, ליב האבן. יא. יא, ליבשאפט, קבלה, אקסעפטענס. יא.
אקעי. און,
און, און, און אסאך מאל די עלטערן כאפן נישט. און אויב דו בעטסט עס נישט וועגן אסאך מאל דו האסט אויך דו ביסט אויך זייער מעריך און רעספעקטפול צו די עלטערן וואס זיי זענען חשוב'ע ביזנעס לייט און זיי טוען אזויפיל חסד און דו אליין אסאך מאל כאפסט נישט אז דו דארפסט פשוט בעטן, בעט און מאך זיכער יא קענסט די פראגראם כ'מיין כ'האב דיר שוין אמאל געזאגט איז דא א איד אין ארץ ישראל הלוואי וואלט עס געווען איבעראל דא א איד חיים כץ. און אז כ'האב שוין גערעדט צו אים אמאל, ער האט א פראגראם, יא, זאג א רגע פארן עולם. יא, אז מ, א פראגראם וואס ס'נעמט א געוויסע טאט גרופ, טאטעס מיט קינדער, כ'מיין טאטע מיט איין קינד אויפאמאל, האט פארשידענע פון פארשידענע עידזשעס, און עס איז דא א פראגראם, מען גייט ארויס, געווענטליך איז עס אין פעלד, אין מדבר אדער אין וואלד, יעדעס מאל א אנדערע פראגראם, ווענדט זיך אויך אין די עידזשעס און די צייט פון יאר. און מען טוט פארשידענע זאכן צוזאמען, פארשטייט זיך אלע אלע טעלעפאונס ווערן צוזאם גענומען פאר דעם, נישט נאר סמארטפאונס אפילו פשוטע פאונס, אויסגעפלאגט און און די פראגרעם, די זאכן וואס מען טוט צוזאמען זענען אויסגעשטעלט אז מען זאל עס טון צוזאמען קודם, טאטע און זון טוען עס צוזאמען, און עס ליגט אסאך חכמה, ער האט זיך געלערנט אויף דעם. אז עס זאל באפעסטיגן די קשר צווישן טאטע און קינד, און אויך אז ס'זאל דעוועלאפן פארשידענע זאכן וואס זענען וויכטיג, טראסט, האט יא, כ'דענק איין זאך, כ'ווייס נישט צו אלעס איז ער מסביר, אבער איין זאך האט ער יא מסביר געווען אמאל, אז ס'איז דא אזא, מען גייט אין אזא וואלד פעלד, אין ארץ ישראל בפרט אין די דרום חלק פון לאנד, עס איז מער מדבר'דיג, נישט דא די געדעכטע וועלדער וואס איז דא אין אמעריקע, עס איז א וואלד פעלד מדבר, יא שיטערע ביימער בינדט מען צו א שטריק אין אין אזא וואלד, און ס'לויפט נישט גראד, ס'לויפט אזוי דאס און ס'דרייט זיך, און די טאטע מיט די קינד נעמען טשענסעס, מען בינדט צו די אויגן, יענער גייט ער דארף גיין מיטן שטריק, און די צווייטער, לאמיר זאגן די טאטע גייט צוגעבינדענע אויגן, דער זון וואקט לעבן אים, טאר נישט אנכאפן די טאטע, אבער ער דארף אים זאגן אז טאמער קומט עפעס אונטער, קומט א בוש, קומט א ביימל, א שטיין, אדער מ'דארף זיך דרייען, ער זאגט, דריי דיך רעכטס, און נאכדעם פארקערט, אז דער זון בינדט צו די אויגן די טאטע, בקיצור אז דאס דעוועלאפט טראסט, די טאטע, די קינד באקומט א מעסעדזש אז די טאטע זאגט אזוי ווי איך טראסט דיך. און די קינד באקומט די פילינג פון זיין אינגאנצן אנגעוויזן אין די טאטע'ס דירעקשאנס, און די טאטע די זעלבע צייט זאל אים נישט אנכאפן, כדי די חינוך איז נישט די ווארט אז זאלסט אים אנכאפן און קאנטראלן ווייל ער לערנט זיך גארנישט אויס, שטיי לעבן אים, זאג אים וואו צו גיין, און מאך שור אז די דעוועלאפסט א טראסט אז די קינד זאל, קיצור דאס איז געווען איין א דוגמא פון איינע פון די זאכן וואס ער טוט. יא, געב וואס טו געוואלט זאגן, איך בין אוועק געפארן דערמיט. ער האט אויכעט עמעזינג פראגרעמס פון עלטערן מיט חתונה געהאטע קינדער צו בויען די קשר פון זיי, ער האט א פראגרעם פון אפאר שעה, ער האט א פראגרעם פון איבער נאכט, ער האט א פראגרעם פון צוויי טעג, יא כל מיני זאכן, קודם כל איך האב אים שוין אמאל גערופן סתם אלס טערעפיסט האב איך אמאל געהאט א. א געוויסע קאמפליקעיטעד סיטשועישן אין א משפחה, האב איך אים גערופן פריוואט פאר א משפחה צו בויען די קשר צווישן די עלטערן מיט די קינדער. ער האט געמאכט אמאל, האסט דען זמסלח אגב, ער האט געמאכט איינמאל א גרופ און גענומען דאס וואס מען רופט נושרים, יא, בחורים וואס זענען ארויסגעפאלן פונעם סיסטעם, ער האט צוזאמגענומען אזא גרופע און ער האט זיי גענומען אויף א וואך צייט מיין איך איז עס געווען, אדער אפאר טעג זיכער, אויף אזא מין סיסטעמס מ'רופט אים, כ'האב פארגעסן ווי עס הייסט, אבער סורווייוועל אז מ'דארף זיך, מ'נעמט מיט מינימאל זאכן, און דארפסט דיך קענען אן עצה געבן, און די איינציגסטע וועג ווי מ'געט זיך אן עצה ווען מ'ארבעט צוזאמען. סאו דאס בויט א קשר און ס'מאכט אויף און ס'דעוועלאפט, מ'איז אפגעהאקט פון די וועלט, און זאגסט סוף טאג סוף פון די פראגראם מ'איז אנגעקומען צו א שפיץ בארג, דאס איז געווען א חלק אין דעם. מ'געדארפט דורכגיין למשל מיטן א וואסער, ס'נישטא קיין ברידזש.

אקעי, וואס איז די סיבה פארוואס כ'האב אים ארויפגעברענגט איז ווייל דו קענסט אינווייטן, יא, דו קענסט איינלאדענען דיינע עלטערן צו אזעלכע זאכן, קום פארברענגען מיט מיך, איך דארף דיין צייט, יא, ס'איז דער באקאנטער דזשאוק פון איינער האט אמאל געפרעגט, א קינד האט אמאל געפרעגט די טאטע וויפיל.

צו פארברענגען, רוף זיי, זאג זיי, ווייז זיי ווי שטארק. צווייטנס, יעדער איינער האט ליב ווען מען גיבט תשומת לב, ווען מען גיבט אטענשאן, ווען מען ווייזט פאר יענעם אז כ'האב באמערקט, כ'האב באמערקט אז דו ביסט דא, כ'קעיר פאר דיך. אין אנדערע ווערטער, ס'גייט אויך עלטערן. קענען גרינגער געבן אטענשאן פאר קינדער, ספעשעלי דו זאגסט ביסט שוין זעכצן יאר, א טינעידזש קינד קען כאפן די אטענשאן פון די עלטערן אויף א אנדערע מין וועג ווי א קליין קינד וועט וויינען אדער שטויסן אדער מאכן א טענטרום און אזעלעכע זאכן, און א עלטערע קינד קען דורכן קעירן דורכן העלפן פאר די טאטע מאמע אין א געוויסע וועג כאפן זייער אטענשאן, און דא ליגט אסאך מאל אויך די פארקערטע זאך.

אז זיי מיינען אז דו ביסט שוין מסודר, און דאס וואס דו לאזט איבער פאר אונז דא אין די וואויסמעיל האסטו קיינמאל נישט געזאגט פאר זיי, איז איינע פון די פשוטע עצות וואס איך זאג, דזשאסט זאג עס פאר זיי, רעד מיט זיי אפן און בעט עס פון זיי, און ס'איז דא כל מיני קריעטיוו וועגן וויאזוי. צינד אן די שמועס אויף ספיקער. אה, אויך א טעג.

כל מיני זאכן וואס קען געשען, איז אסאך מאל די עלטערן זענען באמת נישט יעצט עוועיליבל, יא, זיי קענען דיך נישט געבן וואס דו וואס דו דארפסט יעצט, הגם ס'קומט זיך דיר און ס'איז גוט, איז איז דא אזא זייטיגע עצה וואס איז נישט אייביג קיין לכתחילה, אבער ווען ס'נישט דא קיין אנדערע וועג, איז טרעף קשר מיט אנדערע ריסארסעס, אנדערע מענטשן, צו ס'איז א גוטע טיטשער, צו ס'איז א קאזין,

און פרובירן צו טרעפן אין שטוב אויך. איז די נקודה איז וואס איך האב מיך בעיקר געוואלט שטעלן איז, קודם כל האסט יא וואס צו טון, סיי אויף צו קעטשן דיינע עלטערנ'ס אטענשאן, און סיי אויף זיך עצה צו געבן אויב דו קענסט פון אינדרויסן, און נאך א שטארקע נקודה איז זיי דן זעליג אויף זכות, און נישט נעמען די שולד אויף דיר, יא? ס'איז, דו טוסט וואס דו קענסט און ס'קומט זיך דיר און ס'איז נישט, ס'איז א לכתחילה'דיגע וויכטיגע זאך. אבער נו האסט עס דערמאנט. און ווער באקומט, אז איינער באקומט עס איז נישט פשט אז ס'קומט זיך אים נישט. ס'קומט זיך בפירוש יא, פאר יעדן איינעם. צו פילן די אלע זאכן וואס יעדע מענטש, יעדע קינד, און יעדע ערוואקסענער וויל פילן. און היות מ'רעדט פון א מיידל וואס איז זעכצן.

איך, דאס איז נאמבער וואן, דאס איז נאמבער וואן, נאמבער טו, איך וואלט געזאגט פאר דעם, פאר די טובה פון דיינע קינדער, פרוביר צו פאררעכטן דיין קשר מיט דיינע עלטערן, ווייל אויב דו גייסט פאררעכטן דיין קשר מיט דיינע עלטערן, גייסטו אטאמאטיש אויכעט העלפן דיינע קינדער. זעער שיין.
פארשטייסט וואס איך זאג? יא. זייער זייער קלאר. אקעי. שאלות פאר די פראגראם פאר צווישן אונז קען מען שיקן אויף טרי פאר סעווען סעווען סיקס סיקס טרי טרי פאר פאר, קען שיקן א טעקסט אדער לאזן א קורצע קלארע מעסעדזש, צו מאכן אן אפוינטמענט מיט ר' יוסף זאב קאלט מען טרי פאר סעווען פאר סעווען זירא עיט וואן פייוו וואן, טערעפיסט יוסף זאב א גרויסן שכח. שכוח ידידי ר' פנחס, מיר א פארגעניגן צו פארברענגען דא מיט דיר און מיט די צוהערער.